gant an abadenn war ar mignoniezh. Vel ma 'm eus lâret bremaik, an hengoun a zo reiñ greun kefir, 'vel-se, 'vez ket gwerzhet 'vez met gwerzhet 'vez ker-ru war internet pe ha neuze sañset e vez just roet etrezomp, profet etrezomp etre mignoned, etre ar familh, etre an amezeien greun kefir. Penaos vez graet evit se? Ret eo magañ anezho gant sukr. Sukr vez debret gant ar c'hefir. Kefir a zo gwell ha bakteri. Setu muioc'h-mui e vo debret sukr gante, muioc'h-mui e tevron. Setu petra ho peus ezhomm evit ober kefir. Greun kefir, pe just, sukr hon eus lâret, Citroñs, evit reiñ blaz. Ah ya, ha n'em eus ket lâret, met euh, ar c'hefir a zo dour un tamm pik-pik, vel euh, limonade. Ha setu lakaet vez citroñs evit, euh, evit euh, kaout euh, ar blaz. Ha ret eo deoc'h lakaat ivez frouezh sec'h. Neuze aze be meus euh, cranberries, pe fig, sec'h mat, hein, pouez-usé, Setu dour. Alors, arabat kemer dour a-raok. Penaos-se eo dour zilet, met evit se implijout a ran seurt euh, charbon amañ, a lakaan 'barzh ar pod, pad un nozvezh, ha setu goude eo sañset eo mat an dour. penaos eo dour, dour mineral? C'heller lakaat ivez. Neuze, da gregi ganti, lakaet vo greun kefir e-barzh ar pod. Setu tout. Betek n'eo ket, n'eo ket diaes. Euh, keñver kementadou, ba, pff, setu ar me lakaat a ran... euh, me 'm eus kalz peger e ran alies. Ret vo din euh,

An drevez-se, hop Met debret 'vez ar sukr hein, gant ar bakteri hag ar gwell. Neuze n'eo ket n'eo ket sukret-tre ar penaos ar boeson da c'houde. Alors sucre euh, rouz pe euh, setu. Neuze troc'het 'vo ar citrons, tambour citrons. Neuze euh, lod a lak euh, Just un nebeud sitroñs, me lakaat a ran memestra un hanterini ha madiñ. Hop! Tac, lakaat a ran juste tu basé. E keñver an urz, lakaat a ri un tamm 'vel ma faot deoc'h, a benn ar fin. pe an dour diouzhtu ha pep tra tamm-ha-tamm. Eme la cadarant an dour er fin. Là, goude ar frouezh serr, hop, ar frouezh serr. Ha la cadarant euh, penaos euh, cranberries Peogwir, evel-se e ro un tamm ul liv ru-roz d'ar boeson hag kaout aon brav. Setu. Plaket vo dour bremañ. Un litre dour. Setu. Bon, alors, fin, lakaat a ran er fin an dour. Vel-se e mesket dija. Alors, ar citrons a teuelai. Ah. Voilà. Mesket ve. Sais-tu. Neuze 107 Pa vo prest ar c'hefir e bigno ar frouezh sec'h. Aze eo e lar dezho e lar deoc'h eo mat ar boeson, mat da evañ hag ez eo fermenté. Donc emañ penaos da lâret met setu ur boeson fermenté. Setu. Laosket vo va se. Lakaet e vo un torch bennak propr, evel-just, war penaos lakaet vo un torch propr hein, evit goloiñ ha diwall diouzh ar gouloù, deus an heol ha diouzh ar gouloù, arabat serriñ hein, ret eo lezel er memestra da dremen. Neuze sañset eo hennezh a ran diskenn ha ne ra ket. bon, n'eo ket grave. Setu, ret eo lezel tro un devezh pe zaou. Gwelet a rit, hervez eo. Muioc'h e vo laosket ar boeson da labourat, muioc'h e vo, e vo dour pik-pik penn ar fin. E biko, e biko an dour. Lakaet e vo bremañ un, un torch propr, evel just, war ar boeson, evit diwall diouzh ar gouloù, hag evit ma chomfe euh, hep kaout euh, loned pe, euh, pe traoù o vont e- e-barzh. Gortozet vo. un devezh, daou devezh, hervez an tommder eo, sañset e weler eo prest ar boeson pa vez pignet ar frouezh serr. Setu, gortozomp bremañ.